my country people una welcome back to my channel today miss yeke don come out come make a disturbing statement about her sexuality and also Tomzi and her husband they don't do their child baptism today and Bella na the pikin godmother and lastly erica and tasha dem don come out to come tell us tok say dem no go bring dia wedding to a general public afta wetin dem don see of late for social media so erica na im first come out to come make a statement about how nigerians still dey shozik becos of di way dem dey behave of recent davido do im wedding dem drag di guy give am beta wotowoto insult im wife chioma tok say e no get wetin dem no tell dat girl today abi few days ago um sharon oja she come do her own wedding now na the same thing dem dey drag the girl dey call her name say one thing one thing first of all dem first dey compare davido wedding with sharon oja wedding say the decor for sharon own get class pass davido own all those type of thing say davido own take dey too rowdy e come be as if the thing no end for there later dem come go dig out the past of um Sharon Oja um husband wey be say she marry turn out say the man don marry before and he and him wife dem don separate so na all those gbasgbos wey be say dey go on the way dem take dey talk down on those people marriage na make Erica to come come out come put out this statement she come say nigerians are allergic to good news always looking for di bad in in tins always comparing and judging can neva be happy for pipo shaking my head no wonder tins are so backward in dis kontri wen it filled wit hateful pipo as you see me so i no dey ever put my mouth for sometin wey be say i no go gain anytin from inside na di truth wey i just dey tell you um for sharon wedding wetin concern me i no even i am not even a fan of dat girl I just dey watch her movie but I still wish her well. I see the wedding and everything, my mind no even go whether Davido even do wedding, I just wish the girl well. But some people, I no just know why some people be like this for this our country. Imagine comparing a whole Davido wedding to actress wedding. Chai! e say some pipo dey just like problem so as she make dat statement finish she come still come out come tweet again she come say at dis rate i go just let you know am married cos nigerians are not pipo to share your good news with tasha come quote di tweet come say my sister am with you on dis bad belle everywhere god forbid chioma was a very beautiful bride even without crochet she no wear crochet for that her dress that dress look very beautiful i like am well well that her horse blood dress wey be say she wear so so fine sharon on the other hand her own cloth dey very beautiful not the white one i not too like the white one but the other two wey be say she wear later oh boy e too classy two people wey be say dem dey call out dey get money scatter but e no go still blame um people sha because after all the Davido and Sharon dey actually brought their wedding to the internet so that people go judge the matter now so na the judging na dem don dey do for them so one thing wey I take like Ruth Kadiri na be that she will never she don already hide her husband face everybody don do investigation tire no single blogger don fit come out come say this na this man face the man wey be say marry this woman that that that na the way you go take keep your marriage out of social media. Tasha and Erica wey be say dey talk all this one, Erica you wey dey talk say you wey dey talk about um toxicity and whatever your fan base wey be say dem dey call elite no forget how you take champion dem that time for lockdown season. Pointing fingers no go fit do any good to our life because tomorrow if anything if um big brother naija fan base start war again now maybe for instance person come out come call out Erica from another fan base now elite now go fight the person that person go fight them Erica go see say her fans dey fight person none of these housemates go caution their own fans everybody just dey misbehave so we are all guilty of it o no there's no sense on this social media space Tasha you sef you no even suppose talk too so all of us dey guilty of this thing make everybody rest so Chomzy and her husband wey be say Holy Spirit. if igwe origo top di goals um dem do dia pikin baptism today um her new born baby very fine boy like dis and Bella na come be di baby god mother dey come bring one other guy like dat wey be say I no dey familiar with as di baby god father children na blessing from God no matter di situation from di way di oda baby um chomzy husband first son from di way di baby dey look sef is like chomzy dey really take care of di boy well from wetin we dey see oh e looks like di baby if you see am sef e looks so handsome see di way dem dey dress am to tell you say at least e no really easy to take care of anoda woman pikin make we tell ourselves di truth and chomzy she dey try she dey take care of the pikin make she still dey use scope dey beg her husband to at least make the man reason the real mama of the pikin give the the pikin back to the woman so mercy eke don come out out of the excitement you know say this week from throughout this week it was it has been wedding upon wedding upon wedding so um mercy eke actually go for sharon wedding you know say mercy eke na actress too and sharon na nollywood actress so um most of their colleague actually go out to go um celebrate the girl and her husband Mercy Eke was among. So belle just dey sweet her, she come come out to come dey talk say wow, say she dey so happy, say she feel like getting married even if na any gender, whether na man or na woman, na only two gender we get na, man or woman, so she no really mind, anyone wey be say come, she go marry. People come dey say ah ah, is is it that this girl dey use scope dey tell us say she dey bisexual or something like that? So she come come out come say I'm so ready, i dont mind the gender like this love is sweet come put laughing emoji i am so so ready person na him ask am say person tell am say marry me na him she come take put out this particular reply she put out that statement fans come come and dey laugh they tell come dey tell am talk say ike is still single and still available una know say una know the history between ike and mercy eke na truth be say no be about um getting married the thing be say you go gree stay can you cope there so di first pesin hear say she's indirectly telling nigerians now dat she's bisexual so u guys soon get shocked wen she expose her lsgbian partner put laughing emoji una remember una remember one video wey be say she dey for inside kitchen dey cook wey be say a particular pesin come waka pass thinking talk say pipo come dey talk say na her sugar daddy and all of dat wey be say e come be woman na im hair na im dey for there come find out say na woman na e dey there. Maybe e fit be say I no dey say she be lesbian, I just dey tell you talk say e fit be say this girl just dey use scope true true dey tell us talk say see my sexuality o, I dey interested in both man and woman. Because I no see any reason why me I go just wake up I go tweet that type of thing. Why I go wan marry my fellow woman when when I no talk say I no support all those type of thing, e no dey in my believe.

Me I no sure oh sey dat one dey better because bible talk am sey na Sodom and Gomorrhia be na wetin na their sin be dat na so why two people wey be sey dey the same gender go dey love each other abeg me I no support all those type of thing abeg. Marriage is a beautiful thing if you meet the right person and money dey. madueke marriage go choke sha if you if she actually finally decide to settle down god come bless her with better man hey we no go hear word that day for mercenaries hand o dem go choke us for this street Sambo we dey wish you well make e be say na man you go bring come make e no be say na woman because me i go drag you to shred una take care una bye.